ħankunu għedin waħlu din il-karta li bażikament hija rice paper. Ħanibdew x'għandna bżonn. Mela, jiena nuża il-finishing coat, bażikament li huwa ehm, apparti li huwa sealer huwa wkoll tajjeb biex intuża bħala kollha biex tagħmel id-dekupaġġ. Li għamilt għamiltu ġo Bott minn ta' zeba li kien spiċċali u tfajtu fih biex ikun iktar komdu biex naħdem bih. Għandi bżonn ovvjament il-pinsel, ġib ċarruta biex ġas ikun hemm il-ċarċi ikun nista' nimsaħ u wkoll imqas biex qtajt it-trufijiet tal-karta ġdal każ il-karta kellha trufijiet bojod u dak m'għandix bżonn malor neħħitu. U sa nibdew mill-proċess ta' kif nagħmlu l-istampa imwaħla mara mara. Mela, li rridu nagħmlu l-ewwel ħaġa nagħtu passata bil-finishing coat. Issa peress li din hija rice paper u l-karta hija b'xi mod naqra ħoxna, allura ma nibżawx nagħtu kollha, ma jiġri xejn. U anke jkun hemm partijiet li jkunu niqsin peress li ir-rice paper tixrob Ilkollha minnha fiha allura mhux ħa jkollna problema li l-karta mhux ħa toqgħodilna sew. Issa wara li nagħmlu din il-karta ħa nkun qed nispjegalkom ukoll tipi differenti ta' karti li nistgħu nużaw għal dan it-tip ta' xogħol. Issa. Kollha lesta, kull ma ħan nagħmel jiena issa iddeċidejt li l-karta ma nagħmilx fin-nofs tal-biba ma nagħmilha ftit iktar il fuq. biex peress li hemm il-mejta qudiema l-istampa tkun tidher xorta. Issa jien li qed nagħmel qed nillixxa kif nista'. Jep, issa. U minn hawnhekk jien ħanaqbad il-pinsel u ħanerġa' ntih ftit finishing coat u nibda minn nofs. U r-raġuni li jiena nibda min-nofs hija li jekk ikollna bżieżaq nkunu nistgħu nneħħuhom minn nofs il barra u minn u minn nofs għal fuq u l-isfel. F'dal każ qegħdin immexxu l-karta u nneħħu l-arja li hemm tagħha dan il-mod.

tipi differenti ta' webs. Allura it-tarf li għandna hawnhekk ta' bejn iż-żeba' u l-karta hemmhekk ħanet il-fuq bl-effetti li ħankunu qegħdin noħolqu f'episodji oħra. Xi ħaġa oħra li jiena nieħu ħsieb ukoll fejn jidħol id-dekupaġġ meta tinxef il-kollha meta l-karta tkun weħlet posta biex niftiehmu niċċekkja jekk il-karta tkun x'qabdet minn kullum kien fil-każ nerġa' nagħti passata oħra bil-finishing coat fuqha.

Mela, ir-rice paper lesta imwaħla tinħalluha tinxef bħalissa u hawnhekk ħantikom eżempju ta' ftit karti li tistgħu tużaw biex tagħmlu d-dekupaġġ. Mela, kif tkellimna, din hija tip ieħor stampa oħra ta' rice paper li di ġa tkellimna fuqha diġà biex waħħalna di bażikament. Issa, Karti oħrajn, Dawn huma karti li ġeneralment tixtrihom biex tagħmel scrapbook. Fil-fatt għandhom it-tipa fuq il-ġiex naħat. Imma l-istampi tant huma sbieħ li inti tista' bażikament tuża lilhom ukoll minn fuq naħa waħda ovvjament, ġifieri jekk tippreferi l-uċuħ ta' dawn it-tfal tista' twaħħal lilha jew tieħu partijiet minnha. U fuq wara għandek din il-print. Issa f'dal-każ aħna nistgħu nużaw ukoll Dan it-tip ta' pattern biex jiġi jikkumplimenta d-decoupage li għandna hawnhekk, imma fil-każ tagħna ħa nkunu qegħdin nużaw iż-żebgħa biex nagħmlu dak ix-xogħol. Issa, karta oħra hija faċli ħafna, bażikament hija eh, karta A4 printjata jew bil-kulur jew inkella ovvjament black and white. U dawn huma tipi ta' karti, dawn huma stampi li jiena niżilt minn fuq l-internet Pprintjajthom u nista' nużhom biex nagħmel id-dekupaġġ bl-istess mod li kont qed nagħmel ir-rice paper. Karta oħra hija wrapping paper u f'dal-każ din hija wrapping paper li tista' tintuża mill-ġiex naħat. Għandek in-naħa fejn għandek il-blu li huwa l-kulur primarju u hawnhekk għandek Il-kannella li huwa l-kulur primarju. U inti tista' tuża jew naħa jew oħra jew inkella tuża il-blu biex tagħmel il-frame jekk inti beħsibek tagħmel il-dekupaġġ ma' lamara kollha u mbagħad tuża l-kannella biex tagħmel il-bibien. Dawn huma eżempji żgħar li intom tistgħu tużaw. U fl-aħħar dawn huma napkins, bażikament nistgħu nagħmlu anke napkin dekupaġġ. Kif nagħmluh? Mela, napkin ġeneralment ikollha jew tnej jew tliet eh, karti fuq xulxin. Il-karta ta' wara aħna din irridu nneħħuha. Allura fejem l-abjad biex niftehmu dak jitlaq kollu. U r-raġuni li jekk inti ħażhom il-layers kollha tal-karta, l-karta ħad titkemmixlek mill-ewwel meta inti ħad applika. F'dal każ din in-nepkin ħankun qegħdin nużawha biex nagħmluha anke dekupaġġ fuq il-pumi, biex fl-istess ħin tkun qiegħda tikkumplimenta l-istampa li għandna hawnhekk. Infakkrukom biex tagħmlu subscribe fuq YouTube channel tagħna